83 Prozent vun de Leit wollten, datt eng Tripartite aberuff gëtt. Dat geet aus der neitster Sonndesfro vun ILRES fir rtl an d'Wort ervir. Si dierften deemno zefridde sinn, datt d'Regierung sech vu muer un mat de Sozialpartner beréit. Trotzdeem sinn d'Resultater vun der Sonndesfro alles anescht wéi positiv fir d'Regierung ënnert dem Luc Frieden. De leschte Mount krute knapps 1900 walberechtegt Persounen d'Fro gestallt, fir wee se géife wielen, wann e Sonndeg Wale wieren. De Pierre Jans ass elo bei mer am Studio fir d'Resultater, an déi missten der Regierung ze denke ginn. Jo, virop missten se der csv ze denke ginn. Wa reell Wale wären, wär et dat schlechst Resultat an der Geschicht vun der Vollekspartei, an csv an DP hätten keng Majoritéit méi an der Chamber, obwuel déi Blo hiert Resultat verbesseren. Csv hält also nach weider, nodeems d'Verloschter bei der leschter Sonndesfro scho massiv waren.
Komm mir kucken direkt op d'Grafik, minus 3,5 Prozentpunkten nach eng Kéier, fir dann op 21,8 Prozent ze landen. A well LSAP an DP allebéid bäikréien, leien déi dräi Parteie elo quasi op engem Niveau. Entretemps bei de méi klenge Parteien ass a Prozenter den Ënnerscheed am gréissten, bei de Piraten, minus 0,7 Prozentpunkten. D'adr bleift trotz klenge Verloschter confortabel iwwer 10 Prozent. Dat also d'Prozenter. Wéi géif dat elo an der Sëtzverdeelung ausgesinn? Mir vergläichen weider mat der Sonndesfro vu viru 6 Méint, minus zwee fir d'CSV. DP kritt ee Sëtz bäi. Mat 15 Sëtz wär d'DP um historeschen Héchststand vun 1999. An op eemol wär de Juniorpartner an der Koalitioun d'selwecht staark ewéi d'Partei vum Premier. Direkt hannendrun d'Sozialisten, déi op 14 Sëtz klammen. Déi Gréng géife mat plus eent hir Fraktiounsstäerkt festegen an d'Piraten géifen e Sëtz verléieren. A wéi aus den Detailer vun de Resultater ervirgeet, wär dat de Sëtz aus dem Zentrum, also de Sëtz vum Sven Clement. Bleift nach de Constat, datt déi Kéier un de Borde weder d'ADR nach déi Lénk vun de Verloschter vun der csv konnte profitéieren. Dat also am Verglach mat der leschter Sonndesfro. Wann een awer elo mat de leschte Wale vergläicht, da gesäit et fir d'CSV nach méi schlëmm aus. Do gesäit een et dann ganz däitlech, minus 6 Sëtz wären et do fir csv. Bei de reelle Wahlen hat csv nach ni manner wéi 18 Sëtz, dat war 1974. 15, dat wär scho wierklech richteg batter. DP ka sech allerdéngs iwwer 15 Sëtz freeën, well dat och heescht, dass ee sech vun den CSV-Ministeren an hiren negative Schlagzeilen ofgrenze konnt. An zwar an engem zwee an engem hallwe Joer Oppositioun hätten d'Sozialisten dräi Sëtz gutt gemaach, wéi een hei gesäit. Déi Gréng hu sech effektiv dann och nohalteg erholl. An och wann een d'Evolutioun elo iwwer Jore kuckt, da muss ee soen, ënnert dem Premier a Parteipresident Luc Frieden geet et mat der csv biergof.
Dat gesäit een och ganz gutt op der nächster Grafik. Do gesäit ee ganz däitlech, datt mam Luc Frieden et zwar séier erop goung, awer zanter der Sozialkris grad esou séier nees erof. An dat hei ass méi wéi eng Bestandsopnam. D'Stëmmung am Land weist déi lescht 12 Méint e kloren Trend, an zwar géi no ënnen. An hei gesäit een dann eben och nach eng Kéier, Wéi no d'Parteien do beienee leien, quasi op engem Niveau. Domadder wier och Schwaarz-Blo no net méi méiglech, obwuel d'DP bäigewënnt.
D'Demokratesch Partei kann d'Verloschter vun der csv net opfänken. 15 a 15, dat gëtt eben emol 30, an déi aktuell Regierung hätt keng Majoritéit méi. Blo-Rout-Gréng par konter géif nees duergoen, déi fréier Regierung hat 35 Sëtz. An iwwerhaapt bleift de Constat, datt esou iwwerhaapt keng Koalitioun zu zwee méi méiglech wär. Eng Nuance awer a punkto Kontext muss een hei maachen, Mariette. An domadder mengs de elo d'Annonce vun der Tripartite? Ganz genee. Ilres war nämlech fir dës Ëmfro um Terrain, ier de Premier d'Tripartite annoncéiert huet, also eben an där Zäit, wou d'Stëmmen, déi eng Tripartite gefuerdert haten, och méi haart goufen. D'Leit hunn eng kloer Meenung, 83 Prozent fannen, dass et déi Reunioun zu dräi brauch. Hätt et dem Luc Frieden elo gehollef, wann d'Sonndesfro elo réischt no der Annonce gestallt gi wär? Dat kann een op d'mannst bezweiwelen. Et däerf ee jo och net vergiessen, datt de Premier eréischt ënnert extremem Drock eng Tripartite annoncéiert huet, vun de Gewerkschafte souwisou, mee och vun de Koalitiounspartner bei der DP. Déi wollten eng Tripartite, an dat hat d'Yuriko Backes bei eis op der Antenne jo och och kloer esou geäussert. An d'Leit, déi gefrot goufen, stinn och gréisstendeels hannert de Gewerkschaften. Och dat kann ee soen, 66 Prozent fannen nämlech, datt gewerkschaftlech Aktiounen gerechtfäerdegt waren. 26 Prozent sinn net där Meenung. Dat waren awer dann och haaptsächlech d'Stammwieler vun csv an DP. Vill Leit verstinn awer och d'Patronat.
Jo, och dat kann ee soen. Zwar eng kleng Majoritéit, mee déi fënnt awer, datt och d'Patronen Recht hunn, sech iwwert d'Situatioun vun de Betriber ze beschwéieren. a sech géint eng strukturell Hausse vum Mindestloun ze wieren. Esouguer 44 Prozent vun den LSAP-Wieler kënnen dat iergendswéi novollzéien, allerdéngs och mam Detail, deen ee muss nennen, datt 88 Prozent vun alle Befroten dovun ausginn, datt de Logement de gréisste Problem am Land ass an eben net d'Salairen. An eng änlech kloer Meenung hunn d'Leit, wat eng aner aktuell gesellschaftlech Fro ugeet. Ganz genee, Mariette. Mir hunn nämlech och d'Leit gefrot, wat si iwwer de Social-Media-Verbuet fir Jonker ënner 16 Joer géifen denken. An do ass et kloer, 71 Prozent vun de Wieler géifen dee Verbuet begréissen, 40 Prozent ganz däitlech. A souguer déi Jonk tëscht 18 a 24 Joer si gréisstendeels averstanen. Mee et ass awer och kloer, wat déi Befroten méi al ginn, wat se éischter dofir sinn. A weider Detailer iwwert dësen Sondage fannt der op rtl-elo an alia.elo. Merci fir d'Explikatiounen Pierre Jans.